Саулармысыз? Мин инспектор Өчпочмак. Өчпочмакның өч почмагын да тикшерүче. Өчпочмакның барысын да тикшерәчәкбез. Монысын да тикшерәбез, монысын да, монысын да. Барысын да тикшерәчәкбез. Минем девиз бер. Килдем, күрдем, сыйландым. Ошады икән, тәмле дим, ошамаса, бигайбәт. Өчпочмаклы сәяхәтебезне башладык Казандагы атаклы Чәй йортыннан. А, билгеле, мин аш-су өлкәсендә белгеч түгел, ләкин белгеч булмасам да, өчпочмакны ашарга бик яратам. Аны үз гомеремдә ашап та карадым, үзем пешереп тә карадым, башка кешеләрнең дә пешергәннәрен рәхәтләнеп күзәтеп тордым. Шуңа күрә өчпочмак инспекциясен үткәрергә хакым бар дип уйлыйм. Ә, билгеле, бу минем эшемне ошатмаучылар да булыр. Әгәр дә сүгәсегез килә икән, сүгәсез, мактыйсыгыз килсә, мактагыз. Мин һәр бер кайтавазга ачык. Өчпочмак турындагы кыйссаны башлыйбыз Казандагы легендар урыннан, чәй йортыннан. Монда һәрвакыт туристлар йөри. Туристлар монда һәрвакыт күп була. Минем дә берничә ел элек булганым бар, ләкин ул вакытта әле миңа ошамаган иде, нишләптер. Югыйсә кешеләр бик мактаганнар иде. Фәлән ел үткәч, барыбер килеп карарга булдым шушы чәй йортына. Өчпочмакны тәмле әзерлиләр микән, юк микән, хәзер барысын да беләчәкбез. Менә монда матур итеп язып куйганнар. Добро пожаловать в дом чая. Менә шундый матур картина эленеп тора.
Столовый? Да.
Менә монда менә шундый матур әйберләр. Менә матур апа утыра монда. Халык күп. Барысы да килгән ашарга. Ә безне барыбер дә кызыксындыра. Өч почмак темасы. Менә ул өч почмаклар. Матур итеп бөрелгән. Картофель фарш говяжий. Фарштан Менә өчпочмакны алдык. Хәзер кабып карыйбыз. Менә ул өчпочмак. Күреп торасыз. Әле ничек күрелгән. Хәзер эчен ачып карыйбыз. Яхшылаштым. Ну, миңа иң ошамаган нәрсәсе булды, аның эчендә фарш булу, чөнки чын татар өчпочмагы фарш белән булырга тиеш түгел, килешәсездер? Хәзер кабып карыйм. Камыры дрожжевой түгел, ничек диләр монда, чүпрә салынган бугай моның нигенә. Ну, һәрхәлдә, әби пешерә торган өчпочмакка җитми инде бу. Әйтәм бит, ите фарш булырга тиеш түгел чын өчпочмакның, ул киселгән булырга тиеш, минемчә. Һәм, ну, ничәле куем дигәндә, былай тышкы кыяфәте әйбәт шикелле бу өч почмакның, ләкин, ну, тәменә мин өч дип куяр идем. Һәрхәлдә бөртек билгесенә җитми. Бәрәңгесе дә былай гына. Теге промышленный масштабта пешерәләр бит ризыкларны һәм менә бу өч почмакның тәме дә шул промышленный масштабта пешерелгән өч почмак шикелле. 98 сумга 600 миллилитр сыйдырышлы шушындый татарча итеп язылган аларның, аны алдым. Ну, шулай ук тәмле дип әйтеп булмый, кызганычка күрә. Билгеле, изге урыннарны хурларга ярамый, еще йорт ул туристлар йөри торган шундый матур, рәхәт урын дип санала. Ләкин ни кызганыч, менә мин ашаган өчпочмак та тәмле дип әйтеп булмый, тәмсез дип әйтмим. Зур хурлау булыр. Менә чәй дә шул шул дәрәҗәдә килеп чыккан. Менә өлеш тә алдык әле. Ә өлеш монда бар сыер ите белән. Гадәттә бит ул ясала тавык итеннән. Как тебе на вкус? Һәм мин дә кабып карыйм. Менә өлешләре болай матурак күренә шикелле. Камыр көтелдәп тора. Майын салганнар күп итеп, сизелә камырыннан. Ну, һәрхәлдә бу тәмлерәк. Менә моңа мин, мәсәлән, бәлки бише дә куяр идем, хәзер калып карыйм әле тагын. Өлешләре дөрестән дә бик тәмле. Менә моның өчен чәй йортына әфәрин диябез. Ә өчпочмак өчен болай итеп күрсәтәбез. Ну, җәмәгать, гап-гади столовый булып чыкты бу чәй йорты. Үзенә күрә бер булды бу разведка, чөнки минем дус кызым килергә тиеш Мәскәүдән. Менә аны монда алып килергә дип уйлап торган идем, әле ярый алып килмәгәнмен дип торам. Чөнки әйтәм бит, очмагы да тәмле түгел, чәйләре дә тәмле түгел, ни кызганыч. Шуңа күрә бүтән килергә бик үк теләк юк шул.